Ntagete gotebia abaremi baito buna ebonus twariete nabo ere eng'aini eria ende twariete last time, banya goeti mono, last time etware goakana chibesa chia omotienyi etware goakana chisiringi emerongo ebere, tokabae ebonus ya chisiringi chiri tokabae ebonus ya emerongo ebere na inye, na bono. Omotienyi togwakana emerongo ebere na inye, na ebonus egacha emerongo ebere. Chibesa echi nocha gochimenta chionsi chia last year na echia omwaka oyo, iga ekire twakana forty four shillings, manya goika mono. Naende goika momanye ng'a reason chia ebonus etamentere gochia igoro, neri buna echaye eito enyinge ekero niri Mombasa. Ogende Mombasa bono iga nabo okonyora balances chia omotienyi o March, omotienyi o April, omotienyi o May, omotienyi o June. Last year, balances nabo ochinyore echinde nchire ororo chitaraonigwa. Ereason neri buna, echae yaito equality yaito. teanchiri nabagori moono. Ase eng'encho oboyo twanyorete bwachete oboyo obuya, echa ekaoma all over Kenya, especially the eastern side of Kenya, ase eng'encho echa yabetwe enyinge sana, naende na abanto barendete quality y'echae, barendete korwa mogondo, gocha etundubari. gocha efactory, gocha transportation, nonye ne estorage, ase ekoba storage, echae yabo for emiaka emenge nkoba eregireti ekiya kidogo kobua eyaito. Iga eyaito ekero abanto bare gocha bono echae yabo enyinge, buyers baria bare gocha ba- bagora eria ya eastern, yabaisana bagenda ase eng'encho echae nenyinge ere omwaka oyo. Iga abaremi baminto egento torakore nekemo. na okomake sure ng'a tomaintaini the quality eria etakeire. Eastern west of rift eyio egoasera kericho gocha iga goika tochenchie strategy ya oboremi bwaito bwa echae, nari toranyore chibesa. Na gose akorigereria erogo ya ke- ya erogo ya KTDA, erogo ya KTDA iga ebwate amato abere na enkoro. Onye gokoreta echae ere eng'ao korwa amato abere na enkoro tundubari, igo omanye ng'a ne equality y'echae egosareka eria. Naende ensemo eye ya boso ya Kisii County Zone 11 eye yaito, some farmers twatwarire etabia embe. Ekero omonto akogenda mogondo nigo arengeretie ng'a tiga ntore igo, nkoira tunduba aria aria bakoanga, nchikooni sokourwa. Ekero tokogenda mogondo ne ne enko enko enkoro ere igo ng'a gokogenda ochie gotema moino agokonyora moino aa teiyo ochi ko oire moino aa, igo okomake sure ogotora echae engiya. Echae goika ebe engiya, amato abere na enkoro, amato abere na enkoro naratakeire. Naende egento kende, abanto ba Eastern of Eastern of Kenya gose ng'a West of East East of Rift ya Kenya, enchera bagotora echae yabo iga ere tofauti sana. Etabauti ng'aki? Ritang'ani ere iga, Omogondo obo ebagotora marakane omotienyi, echae endere endere endere endere engiya yatorwa yare yairwa tundubare, amato abere na enkomo. While iga iga intwe ase yaito iga, especially zone eleven ya, etogotora kabere omotienyi, batora kane omotienyi, twatora kabere omotienyi. Edifaresi eyio nabo edifaresi eyio ne ne nere edifaresi enene sana. Egento kende, abanyakomiti b'echae, egasi yabo nsangine mbamanyeti, abande mbamanyeti egasi yabo ya obonyakomiti bw'echae, iga akogenda ochi gotetea farmers baria babwate echae embe, ba- bare bapime, ribaga agotetea. Efactory yaito risiigwe chiaye engiya echikorosia bonus. Igo te iga abanyakomiti b'etundu bare echio chitundu baria nkobatebia iga, igo ore ororo omake sure otete efactory yaito enyore the right leave, the right quality ye leave, nari torarosie chibesa. Lakini onye gokogenda gwachia gotetea aba babwate echae embe ng'a bapime, then we are doing the wrong thing. ekiagera intwe tari banyasiasa, intwe ne intwe ne chibesa totagete korwa efactory korwa echae yaito etoe chibesa. Igo goika morende equality eye, torende ng'a efactory yaito torende ng'a ep chitundu bare chiaito chikorisigwa, amato are clean, amato amarere, amato abere na enkoro, naro akonywa efactory. Twaikaransire buna kia mokama na rianyamwamu, ba director, twatebire iga, from now onwards,

Igo nabasoroire, nabatebirie, intwe ntwagenda Mombasa tokarora ekero oko okonyora echae ya Eastern, na echae ya ya ya ya ya West of Kenya, buna ebwate different etafauti nero, na gose akonye rirorio nonye naye na amaiso nabo akore etafauti nero. Igo, nonye na omogori omanyete iga akorarigeria echae, amaiso akorarigeria ng'a echae ere appealing to his eyes, omanye kogora, omanye goteba oyo nere ngotesti. Igo tiga tokore the right thing tonyore chibesa. Ekinde kere are go appeal to the farmers. Okorera odere egetabu nogokwana igo ng'a equality nechi komenta. Anda ng'a ake enchera eyemo chikobeka equality eria echaye gotari korwa mogondo. Nechi komenta amapato ekiagera abanto abange abate ng'a kia mokama kere engaki egosia eke ase ebonus yabo. Nechi komenta anda ng'a ake ebonus ekine. Ebonus iga egokina igoro sana onye togotiriba the right leaf. Toire amata aria atakeire amata abere nenkoro. torende kera omonto arende efama erende mogondo eye eye eye eye narambe, efama goika ekore egasi yaye. Baria bakogora tundubari bakore egasi yabo, omo efactory efactory nero emake sure ng'a amato aria anyorire amaya abe processed properly, na baria ba na na na na estorage ase ekoba stored mombasa nere stored properly etigari kofi etikori face manene. Naende, teri kera engaki ya mokama nere egosieka kera omwaka. Teri kiri boigo, kiamoka abana abwo togotang'ana na omwaka oyo ogocha, nabo tokoba nonya number one. He said ti if the farmers change the attitude they have towards farmers naende farmers baria bande ba- ba- basimegete ebituma, ching'ende, amasangaka, amatoke, echae ime, tiga bagende batige egasi, batige ebinto ebio. Chae tetageti go compete Gokombiti do ekero yabekirwe oboyo na ata kirops, iga etagete oboyo boria tokobeka iga bwonsi bwagenda ase echaye. Nario eri eribu eribu eribu e togotwara e- eribu ekoba healthy. Igo, tiga tokore the right thing, if we do the right thing, there is no miracle that we will always nabo togotang'ana nonye number one in Kenya. Ekero tokorera omonto naro ororo oyomo oo onyarete goika agokwana amang'ana etari misleading gochia ase abaremi ba echae, ekiagera naki ekiagerera abaremi bande banse ko- kotogora echae, ng'a naki orakwane igoro y'amang'ana aya.
abaremi nkobaboria imobase koba imobase goto kong'ainwa moanse gotogora echae yaino. Abanto bande bako banya gokwana amang'ana amaange igoro y'echae, gose kobwatia abanto abwo okonyora ritang'ani gochia mbari barimo. ebakonya gokwana amang'ana amange echae, nonye naende mbari baremi ritang'ani. Ekemeri bono gusii, iga ntagete momanyege, kemeri nkeiyo gusii, gekoreta chibesa mwa echae, ekiagera echae ekero obwate echae yago, kwanye kwanyerire kwanyerire efactory, iga ore sure, endimati. nkonyore chibaasi chiabo. You get your money back. Rakini ebimeria ebi binde, ebi binde bono, ebi binde nkoraganyore, ng'a bono osimeke ebituma igo okoganya emiesi sita, osimeke emesie igo okoganya emiesi ikomi na nane, osimeke obori igo okoganya gose nemitini sita, echi ebe ebe ebe ching'ende igo okoganya miesi tatu. Eh, rakini echaye bono iga nero bono ekemeri kere gusii, gekoaba gusii chibesa. Igo tobase kong'aini ng'otore echaye yao Echaye yao nyerende nyeroserie two the right give us the right the right quality of beef then we will get money. Chibesa nchire ororo chia echaye. Inche nigo omoremi bw'echaye nimanyete nimbwate echaye nyinge, nimanyete ng'a kong'e ne chibesa, aende I enjoy chibesa ngonya korwa ase echaye. naende ende happy every month iga ndigeretie ng'a nkonyora chibesa chiacha, ngocha chi. Nopromise omonto nochia opore chibesa nabo omanyete ng'a nocha ogokana egocha konyora chibesa chiacha aye nocha ogokana. Igo morende echaye yaino bo properly, monyeroserie properly erinde ebae chibesa. Asante sana.